afur moo sadii hafe rabbi haa beeku eenyu gartee soomana kana taakka je'ee nu keeysaa eegalaa kaaliqa malee namni beeku hin jiru deadlaayiniin keenya expire datein keenya soomana dura dhuma moo moo soomana kana soomannee soomana booda gartee dhumamoo halkan leeylatul qadrii san keeysa leeylatul qadrii bara dheengaddaa keeysa dhiiroo nuti keeysattii godhamne moo moon godhamne allahu alam rabbi qoftii beeka insha allah duba irra wanni irraa dubbannu wantoota gartee soomana keenya nurraa balleeysu maalfaa daguu waa nyaachuu jaarsi jaartii hojji rafuu beekaa gartee if haqisiisuu waa hedduu itti dhufna takka takkatti awwalan dura gartee akkuma gartee kalee jennetti irra guddaa keenya rakkoo guddoo wanni nurra fide wallaalummaa wallaalummaa ahkaama diin keenyaarraa wallaaluun rakkoo guddoo

barachuu dhabee amantii isaanii barachuu dhabanii akka malee nu godhe wallaalummaan diin keenya nurra balleessee duniyaa teenya nu harka balleessee faman araada an yataqarraba ila allahi tabaaraka wa ta'aalaa

beelaa fi dheebuu malee waan takkan harkatuun san akka gartee nurra jabduun taane tanaafuu har'a wanni agarru wanni soomana namaa balleeysaa tokkoffaa nyaataa fi dhugaatii beekaa nyaachuu lammaffaa jaartii itti ida'amu guyyaa aaraa odoo soomana qabu dirqeetti ida'ame kan irraanfateetti ida'ame Isiinoo ni yaadachiifti moo akkami? Ifirraatti dhiifti moo yaadachiisu qabdi? Moo isaan lachuu ni dagatan? Tokkoffaa faman akala aw shariba amdan mutacammidan namni beekaa bishaan dhuge beekaa nyaata nyaatee

Nyaadhaa dhugaa hanga jibriin adii fi jibriin gurraattiin adda isinii baatu. Itti dhufna dubbii jibrii gurraattii fi jibrii adii. Min alfajri jee. Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Thumma atimmu siyaama ilallee. Eega siilaa galgalatti gartee soomanatti fufaa hin tuqinaa. Nyaata hin tuqinaa hin dhuginaa waa takka hin tuqinaa. Idan duuba gartee namni tokko Yoo gartee beekaa fure soomana keessa beekaa yoo bishaan dhuge beekaa yoo nyaata nyaate dilaawaadha ni toobataa waalee hilqadaa eega toobatee booda qadaatu isarra jira qadaa baasuu qaba guyyaa tokkichaa san ammaa jee man akala aw shariba naasiyan amma gaalaal dubbiin teenya dhufte soomanaa seene isatti haare'a soomanni irraanfatee kuma bareettii bishaan haayilaandii bira kaa'ee ga'u ga'u godhe akkuma inni haayilaandii walakkaan ga'eetti ababa bo bo soomana jaaniin alla jeetuma waan afaanii qabu gannaqe yookaan akkuma inni fuudhee akkana jeetti aboo soomana jaaniin gad deebise eega inni dhuge eega inni dhugee namni tokko immoo namni kun soomana ta'uu odoo beeku saahibni cinaa ta'u hanga inni dhugu yoo itti dhiise hoo dilaawaadha inni dilaawa yaadachiisuu qaba fadakkiriin jiraachuu qabdi yaadachiisuu qabaa jechuudha immoo odoo inni quban qabne ga'u yoo godhe Aboo soomana hay yaaboo alla soomana soomana kiyya balleeyse bakka bakka afirraa hin deemee laaqana nyaadha jaa afirraa galee waan dhugee eega dhuge booda bishaan isaa dhuge irraanfatee dhuge irraanfatee nyaata laaqana ifiin diriirse faxara ifiin diriirse edammoo nin soomana je'ee boru soomana je'ee soomanni seene hiraaba isaa nyaate rafe ganama ka'ee. irraanfatee ganama faxara isaa nyaate eeguma gartee faxara quufee alla yaa boo ellaa soomana boo kiyyaa soomana balleeysteet jaan duuba saahibni katakkaa gartee taayi ulamaa'ii jala taayi warra waa himu jala taayi Diin baradhu wayta jaaniin hin dhageenye nama hin dhageenye achumatti fatwaa godhaaf maal jaan kiyya ati faxara garaa ifiin diriirsite soomanni kee kute kalaas deemfirraa agartee waan biraallee nyaadhu balleessite foomana aboo irraanfadheeti bar boo irraanfii fi jinnii si beeka balleessite soomana Hay duba kamiin taaniin irraanfadhe. Hin beeynu gaa sitti himnee jirra soomana balleessiteeti. Irraanfi onni jaamaa hin jirtu abbaa. Sii galee wanni irraanfi jaa hin jirtu. Irraanfi irraanfi ee beekaafi guurtee irraanfi jetta. Wanni irraanfi fi maarree hin jirtu abbaa kiyya. Be- Nyaattee jirta soomana balleessite jaan. Sii galee warra ganda keessaa fatwaa godhu jiru. Warra kana jalaa ba'uuf maal godhu qabda re'ati? Ati amma as jala teessee nagayaan caqasu qabda. Nagayaan gurra kee bantee ee warri akkasiisan diffeensi misaayil jedhanii laal. Maaliif warri kun akka booda gartee yoo ati soomana irraanfiin furte ha aboo soomana balleessiteeti. Allayaa aboo irraanfadhee nyaadhee jettaan. Hayyaa irraanfii fi jinnii waan jedhu ni jira. Namni nyaannaan soomana furtee jirtaati kalaas. balleessite qadaa baasuu qabda firraa deem laaqana nyaadhu jaan fatara nyaatteemi akkana si godha kamtu akkana si godha ka xiqqoo takka xarafa dhagee gartee xarafa akkamit dhagee namni yoo nyaate yoo dhuge soomanni isaa badee hanga soo beekanni irraan fi fi magaalaa irraan fi fi kana takka quba qabunni si galee warra qacceetti gartee waa fudhatu jira qaccee irratti waa fudhatu jira Maaltu soomana balleessa? Nyaataa fi dhugaatii. Nyaattee dhuydee mookamati. Kalaas soomanni badee jechuudha. Irraanfii fi magaalaa irraanfii fi maarree quban qabu. Amma magaalaa irraanfii gadaa dhufnu gaa amma warra san dhahuudhaaf misaayila gartee difeensi misaayil firraa deebisuuf warra ati gizee irraanfiidhaan irraanfattee qoonqoo nyaattee akka isaan akka malee sin goone dhagaye maqa coollotti ammaa man akala jee namni beekaa soomana namni beekaa nyaatee dhugee beekaa jechuu yaada odoo beeku soomana ta'uu osoo beeku beekaa nyaatee dhugee soomanni isaa badee yoo irraanfate hoo irraanfatee faxara yoo garaa guuttate hoo irraanfatee bishaan yoo dhugee hoo irraanfatee juusa yoo dhugee hoo irraanfatee laaqana yoo nyaatee hoo Ammaa man akala dhaggeeffadhu gaa akka warri ganda keessaa booda fatwaan taaneen silaa sii galee laaqanaas akka daran nyaattu eega faxara nyaatte laaqana irra sii ni daane dhaggeeffadhu qajoollatti ammaa man akala aboo namni nyaate ow shariba ammaa namni dhuge naasiyan irraanfatee ow muxxiyan dogongoree Dogongoruun akkami? Sa'aan gana se'ee gartee aduun sa'aan subiidhaa si galee hiraamni gana je'eeti ga'u godhe inni aanan isaa dhuge nyaata isaa nyaate. Eega inni nyaate booda gidee lafaa ka'ee inni Dafee dadadag godhee gartee nyaate nyaate masgiidaa iqaaman masgiidaa iqaaman oo akhtaa kun dogongora dogongorri kun maaliree soman isaanii jiramoo hin jiru itti dhufnaa jechuu ammaa man akala namni nyaate dhagee qajolotti man akala ammaa man akala namni nyaate oo shariba namni dhuge naasiyan irraanfatee oo muktiyan dogongoree Ow mukriyan dirqiidhaan fursiisan. Kiyaa shugguxiin mataa keessa si dhooyna moo soomana ni furta. Si galee miila kanaan si caccabsa moo soomana furta. Seefiin sirra dhaabbata. Faleessa alee shee'uun waliyutimma soomahu. Abba dirqiidhaan fursiisan soomanni isaa sahiha. Akka nama gartee jaartii gubbaarra dhaabbatanii hiiki jaaniin. Warri soddaa hookiyyaa obboleettii tiyya hiiktu malee qawween gubbaarra dhaabbata shuguxiin. Obboleettii tiyya yookaan hiikuu ammaas ijjeesuu. Aboo hiikean nan ajjeesin hin hiikamne. Hin hiikamne akkasitti hiima laal. Warra gartee dirqiin namarraa hiiku tokko odumaa nan jaaladhu warri soddaa dirqiin narraa na hiisise. Kaza akkam si godhanii si hiisisan ulees buucaan si gubbaa dhaabbatanii san gaafa biraatti dhufna eeggadhu ummata tafu- ta- ta- tanuma irraanfii tana qabadhu qajoollatti nama irraanfatee dhuge nama irraanfatee nyaate nama gartee dirqanii fursiisan soomanni isaa sahiha irraanfattee bishaan yoo fi gallakkiftee allah eeguma dhuyde bood allah soomanaan qaba allah soomanni kee sahiha tana yoo beeyte jalaa baate warra ganda keessaa fatwaa godha hoo booti soomana balleessite dhamaa sii galee abooniin irraanfadheer oo irraanfii fi jinnii sii odeessa balleessite soomana sii galee warra irraanfii fi jinnii hin beeynee jira gartee taban beekan warra kana jalaa ba- baas ba'uuf deemtaa laala dhugaa maaltu daliila Ragaan ni jira. Namni tokko yoo irraan fiidhaan fure sigalee irraan fiidhaan yoo waa nyaate dirqisanii yoo fursiisan ragaan maali shari'aa irraa qaala waan jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alee riwaayaa bukaaree muslim abu daawud tirmiizii ibnu maajaa irratti maal jee qaala waan jee man nasiyaa dhageeffadhu jalatti man namni gartee nasiyaa irraanfate

Man nasiya jee namni irraanfate. Wahuwa saa'imun isaa soomana qabu irraanfate. Soomana qabaachuu isaa irraanfate. Fa'aakala yoo nyaate. Wa- Aw shariba yoo dhuge. Falyutimma sawmahu soomana isaatti haa fufu. Alla irraanfadheetiin faxara nyaadhe. Umaa soomanni kee sirri. Itti fufi abbaa. Hin tuqin wulii. Firraa eegi. Lulluuqqadhu utuma gartee tufi dhaabi qoonqoo achumatti.

Yaa warra irraan fiingartee nyaate rabbii si nyaachise rabbii si si obaase. Kanaafuu soomana kee itti fufi. Warra immoo gartee soomana balleessa isin jedhu usdhamaa jiin. Hadiisayyaatti jira namni irraan fi yoo dhuge irraan fi yoo nyaate soomanni isaa sahiya jiin. Eh, gad dhaabbadhu jiin oo sa irraanfii fi jinniin hin jirtu yoo jee gad dhaabbadhu ni jirti hunoo adii isaa namni yoo waa irraanfatee dhuge irraanfatee yoo nyaate rabbii isa nyaachise chaansii ajaa'ibaati nama biyya oowwaa keessa jiru ka bishaan qabbanaawaa galawa akkuma godhetti si galee alla alla boosoo mana qabda jaaniin gakuchiisenni kutee gad allah jee kasitti gartee lafa kaaya bishaan soomanni isaa sahiyaa achumaan itti fufu eenyu isa nyaachise eenyu isa obaase rabbi allah taa akka jiiga talamadaati riwaayaa dar- eh, daara qutniiti riwaayaa biraa idaa akala dhaggeeffadhu hojalotti idaa akala namni tokko yoo nyaate idaa akala saa'imu namni soomanaa tokko yoo waa nyaate naasiyan irraanfatee yoo waa nyaate

sii garaan kee wal dhawlaa guyyaa duraa faa gugugugugugugugugugja irraan fiidhaan faxara kee gahu dhooyteeti faxara kee faxara kuma nyaattetti alla soomana siin jaan amma asii yaadate achumatti dhiifta eenyu si nyaachiseree risqii rabbii gartee sii godhee siin jechuu jira ee innamaa fa innamaa huwa

lilmee soomana balleesstu lilmee gartee gulukoos ta bikka nyaataa asiiritti si diranii oduma gartee bishaan kun si yaa'u namni warri qorroffaa'e kun fuulli isaa ifaa si galee humna argachaa deema nyaata moo nyaataa miti nyaata gulukoos lilmeen gulukoos nyaata Lilmee gulukoossi dhaabnaan nyaataa soomanni furame. Haaya lilmeen taa'aarra si diran hoo ta gizee gartee busee fi maalii fi maal kaa gartee as duuba si diran. Tachi duuba gartee si gallakkisan sanoo. Lilmee tana duuba gartee eenyufaa lilmee nyaataa tanarratti warri fatwaa godhe Uthaymiin, Albaanii, ulamaa'ii gurguddoo.

glucose, ta hidda gartee si diranii dhab dhab si gajjattu. Tuni nyaataa tun gartee soomana furti. Nam tokkorra wal hin dhabne. Ta ta'aarra nama diran saniis Usseeymiin immoo soomana hin furtu je'ee san soomana akka hin furre beekamtuudha akkasi quba qabaadhu duuba. Haya!

albaanii sahiha jeen sheekh muhammad walloo sahiha jeen hadiisa kana idan hadiisni sahiha namni beekaa ifa qisiisee soomanni isaa badee kammoo odoo hin yaadin haqisee guyyaa kana guutuu garaa waliin laaqame bababab jee gartee firraa yaas sigalee haqqise odoo inni fukuma hin qabne soomanni isaa sirrii tanaaf qaala ibnu mundir waan jee rahimahullah ajmaa ahlul ilmiin irra walii galanii jee ulamaa'in ala anna man istaqaa amdan aftara ulamaa'iin irra walii galtee ja'a bar namni beekaa if haqqisiisee akka inni furu qaala ibnu hajar asqalaanii waan jee wa amma alqeehu jee haqqisaa kana jee fadahaba aljumhuurri ulamaa'iin jee ila tafriiq adda baafnaa jedhan ulamaa'iin beeyna man istaqaa namni gartee odoo yaadin haqqisee soomanni isaan badu kan if haqqisiisee soomanni isaanii badaa fatul baarii irra laalladhu aljimaa sadaffaan alqunnamtii saalaati Namni gartee jaartii guyyaa aaraa wajji rafee soomanni isaa kute. Irraanfatee hojii rafee hoo? Yoo irraanfatee hojii rafee hoo faatee? Faateen itti himuu qabdi. Yoo isiinis irraanfattee hoo? Yoo irraanfatan irraanfiin akkuma reefuu san. Akkuma gartee nama bishaan dhugee tapha. Si galee akkuma nama reefuu gartee irraanfiin bishaan dhuge.

akkuma furetti islaamummaa gama duraati akkuma furetti hirriba yoo rafe hirribaa kee jaartii hojii rafuun hin jirtu hirribaa kee jaartii hojii rafuun hin jirtu Irriba irraa kaanii jaartii hojii rafuun hin jirtu. Akhiran maa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala aayata kanarratti hayyameef. Eega furtan booda jaartii teessan halkan akka feetanii wajji rafaa. Uhilla lakum leeylata siyaami arrafatu. Uhilla halaal ta'e

waan rabbi isinii katabe gartee wajji rafaati ilmoo yoo arkattan barbaadadha wakuluu washrabuu hattaa yatabayyana lakum khayxul abyad itti dhufna haya amma wal qunnamtii saalaa soomana furtii jechu beekaa namni beekaa guyyaa keessa jaartii wajji rafee soomanni bade sahabaa tokko duuba gartee hedduu waan jee riwaayaa sahiyaatti hedduu fedhinnaan kiyya akka malee haayiidhaa jee Hedduu fedhinnaan tiyya waan hizaaba irra gartee owwaa ta'eef soomanni gizee dhufeef irraa hin kakadhayya jaartiirraa. Jaartiirraa kakate. Jaartiirraa kakateeti wajjin rafu jee kakatee guyyaa tokko jee duuba gartee riwaayaa Abu Daawud irratti xiqquma diree laal miila isii adii kana. Mogolee isii miilaa adii kana xiqqoo diree irraa akkana ol qabde anaa guyyaa soomana qabu. Anaa soomanaan qaba jee guyyaa guutuu jechuudha. Guyyaa aaraa mana taa'u jiru. Akkana dachi kutteetuma laal diri'uma xiqqoo ol qabde laa miila isii kanarraa. Mogolee if qabuu dadhabeetii wajji rafe jee jaartii hojji. Yaaboo faateen duuba gartee guyyaa akkanatti Qumxaa uffattee deemtu akkam ree? Ta huccuu isii qabdu uffattee deemtu akkam ree? Aleessa imtihaanu rijaal. Dhiira mokoran moo mokor. Ka jaarsi mana keessa jiru kana ta'e muummata ala jiru kam ta'uu jira achirraa fudhadhu qiyaasaa ba'a. Achirraa fudhadhu warri afaan diimeeffatee warri aruuza je'ee gartee qeensa dhadheeraa tokko fi kaayee tara takka ficaa adii tara takka gamana tara takka footoon gamanatti tara takka kamaziratti tara takka qilleensarratti subhaanallah subhaanallah aboo yaa obboleessoo amma namni akkuma akkuma ta'uu dhabe amma namni namni amma akkuma ta'uu dhabe duuba akkuma ta'uu dhabe namni idan laalladhugaa haadaa sahaabiyyuun jaliil sahaabaa ajaa'ibaa ka addaa ka gartee mana isaa keessatti isaa soomana qabu isaa soomanaa Faateen xiqquma gartee miila ol qabde laa xiqquma huccuu siirraa riwaayaa Abu Daawudi bar waliin sitti himu jiru tun xiqquma ol qabde jee duuba if dadhabeetiin ka'ee wajji rafee jee wajji rafee duuba fiigaa deemee rasuula ummata dhaqe ummata dhaqee aboo aboo halaakame akkana akkana maal maal taate jedhaniin yaa boo jaartii hojii irra deemboon irraa altu waan akkanaan beeynu soomanaan jaartii hojii raftee maas waan akkanaan nu gaafattaan deemnu irraasi jaaniin sii galee deem deem deemasi Deem feetu rasuula dhaqii salawaatu rabbi islaam alee gaafadhu ati ajaa'iba qabdaawu soomana guyyaa aaraan jaartii hojii rafteeti ati waan akkana hawsdeefta faqaala waan jee rasuula dhufee salawaatu rabbi islaam alee fiigaa halaktu halaakame yaa rasuula allah jeen qaala waan jeen wamaa ahlakak maaltu si halaakeyo jeen rasuulli salawaatu rabbi islaam alee qaala waqaatu alaa imra'atii jaartii tiyyaa hojii rafe guyyaa allah allah allah allah soomana anin jaartii hojii jaartitti da'amee jeen waqaatu alaa imra'atii fi ramadaan hunoo guyyaa aaraa odoon soomana qabuutiin jaartii hojii rafe waa kasaaree waa alaakamee jeen qaala hal tajidu maa tuutiqu raqabatan laalga gabra bilisoomstu ni qabdaa jeen qaala laa hin qabu jeen boon gurmuu takkittii tiyyata dabalee laf tokko hin qabu jeenan miskiina qaala waan jeen hal tastatii wa an tasuuma shaareyni mutataabi'ayn Baatii lama ol jala soomanuu ni dandeessa. Hoyyalelee guyyaa tokkoo dadhabnee baatii lama ol jala dande'a hin danda'u jeenan. Anti yaafuu gartee taaddaan na jira hin danda'u baatii lama ol jala soomanuu. Baatii takka irraa hoo jaartii irraa if qabuu dadhabee guyyaa if dadhabee eessattiin baatii lama ol jala soomanuu danda'a. Sigalee? Hal tastatii'u an tasuuma shahrayni mutataabi'ayn? Baatii lama wal jala soomanu dandeeysa? Qaala laa. Hin danda'u. Qaala waan jeen hal tajidu maa tu- eh, tut'imu sittiina miskiinan? Nama jaatam waan nyaachiftu qabdaa jeen. Qaala laa. Hin qabu jeen boo miskiina homaan qabu. Hoy ajaa'iba. Cal jeega amma rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi. Taa'ee masaaftichinis. Hanganumatti tokko zimbiil- zambiilaan fiigaa dhufe. Zambiila timira guutuu sigalee qa godhee fidee rasuula kannee waan kana sadaqaa baasi jeen. Sadaqaa baasi jeen achi ta'a. Saabtichi gartee amma jaartii hojii rafee guyyaa keessa soomanni isaatis duraa badee higa halaakame jeetti dhufe ka waan sadaqatu dhabe ka soomanuu hin dandeenye ka gabra bilisoomsuu hin dandeenye ni ta'a.

narra namni madiinaa tana irra miskiinaan jiruu jee yaa rasuulallah maalii sadaqadha jeen tiyyaafin nyaadha sigalee koflatti gad lakkise rasuulli salawaatu rabbi islaam alee sigalee famaa beeyna laabateeha madiinaa tana jidduu madiinaa tana keessa sigalee narra ka miskiinaa numan jirre jeen miskiina maaliif hin kannaa jeen tiyyaafin nyaadha sigalee ahwaja ilee naatutti haajamaa jeen

Ifiifuu nama isa fursiisutti haajamu. Isaaf ijaartiin waa takka hin qaban. Guyyaa ijaartii hojii rafe namni irraa kafalu hin jiru. Sigalee silaa maali wanni isarra jira takkoffaa gabra bilisoomsu hin danda'u. Baatii lama ol jala soomanu soomanuu hin danda'u. miskiina nyaata nyaachisu waa takka hin qabu ifiif waan nyaatu hin qabu waan itti furuu hin qabu akkam taaree kun kun guyyaa tokkichaa soomana isaa fureeti ishee guyyaa tokkichaa soomana fure san qadaa baasee firaatti dhiisa laa yukallifu llaahu nafsan illaa usahaa yoo immoo tujjaarri biraa naas irraa kafala jeen irraa kafala amma si galtee dubbiin akkana shari'aan tun akkana gaariidha waan ati hin dandeenye sirra hin keessu habiifu waan nyaattu hin qabdu raashina manaa miskiina jaatam kam nyaachista kun amma inni fudhatee kute zambiila gartee timira zambiila guutuu duuba gaa waan jeen rasuulli salawaatu rabbi asalaamu alee riwaayaa abu daawud irratti ergamaan rabbi waan jeen kulhu anta wa ahla beytika wa ahlu beytika siifi jaartiin tee nyaadha wasum yooman wastakfirillah guyyaa tokkicha sooman Ziyaadaa tana warra da'iifa je'eeni jira. Ziyaadaan sahiha. Wasum yawman wastaghfirillaha ta jettu tun ziyaadaa tana wahiya sahiyatun. Eenyufaa sahiha godhe? Ibnu Hajar Asqalaaniin sahiha je'een. Sheekh Muhammad Naasiruddiin Albaaniin sahiha je'een. Sheekh Muhammad Walloon sahiha je'een. Haya amma gaa duuba namni wal qunnamtii saalaa guyyaa keessa yoo guyyatti uggu sadii afur wajji rafeeho

akka isan beeki takka wanni marra wal dhaban wanni irra wal dhaban dubartiinoo isiinoo isiin yoo gartee inni dirqii wajji rafee wanni isiin gootu hin jiru isiinis hayeettee yoo gartee if- if- i- qaama isii mijjeessiteef isiillee kaffaartaa dura jira ajaan duuba amma si galtee dubbiin Eh, isiilleen if qopheessitee waytanni dhufe gartee sababa naa bar Oogaa nurraa dhiisii baqa hin dandeenyu. Je'ee gartee diddee immoo isiin diduu qabdi. Diduu qabdi. Soomana jettee diduu qabdi. Yoo immoo humnaa wajji rafee maal jennaarree akka gartee maal jennaan dirqii wajji rafee reeppiidhaa jenna akka gartee warra faranjii jaansanitti laa laa san gartee dubbii warri faranjii fide gartee Jaartiidhaa wajji rafa any time yeroo fedhetti immoo soomana keessa wajji rafuu hin qabu. Soomana keessa wajji rafuu hin qabu. Ebar yoo gartee amma jaartii inni dirqee halkan wajji rafee dawwaltee yoo feete reppi na godhe ittiin jaarsumaan. Akkasii gaa naayin waan waani tokko amma Kanaadaa gartee ganama kana miseejii na barreesse. miseejii na barreesse yaa sheeka dubbii gartee jaartii tun nu jabaatte jee miseejiin isaa akka malee gartee garaa nama nyaatti meeshaa allaa soomanni gizee beefaa kaa'u soomana keessa gizee nu mijjaaweetti waa'ee faaxa'ee tana gajjabeessine akka isiin gartee naayin waan waan hin itti yaamne irraa dubbanna inshaa allaa akka haqasaa kana gajjabeessine Eaqa fa- faaxeen akka gartee muumma kana beeku qabdi. Keeziin malatti, ispeeshaal keeziin malatti. Inni niis bargaa muummadiis bar egaa bikka sanfirraa laalu waa hedduu laalu giduma isiin alagga xariitee gartee kamatti lafaa kaatee illee naman ariitu isiinis gartee gide gidee sigalee dubbiin taane gooti isaa dubbiin taane godha jara lachuu baalaansi godhaa yoo gartee dubbatan malee dubbiin jabdu kamalee dubbiin jabdu.

Ta dhunguu tana borutti yoo dabarsine silaa gaariidha. Maaliif jennaan qacoollotti irraa dubbachuu eh, barbaachisa. Dubbiin dhunguudha. Eh, Wanni dheertuu qabdi. Dubbiin isii dheertuu. Nama gartee eh, dhunguun gartee soomana ni furti moo hin furtuu. dardaraaf akkami dubraaf akkami manguddoof akkami si galee Eh, dubbiin isii hedduu jabdu dubbiin isii hedduu jabdu tanaafuu insha allah eh, amma waan jennu duuba wayita gartee walqunnamtii irraa dubbannu waan hedduu ulamaa irra wal dhaban qaban. Dubbii gartee warra harkaan firraa baasu. Hukmul istimnaa'i lisaa'im jedhan. Murtii gartee al-istimnaa Istimnaa jechuun harkaan firraa baasuu. Murtiin warra gartee harkaan firraa baasuu maal taati? Sooman isaanii ni kutaa? Moo sooman isaanii humaan ta'u? Warra harkaan firraa baase sooman isaanii

namni tokko yoo harkaan firraa baase soomanni isaan badu warra jee jira walaakin jumhuurri ni bada jaanii jedhan waminum useemiinii turraa tokko wari gartee harkaan yoo firraa baase soomana keessa soomanni isaa duraa badaa warra jee heddurra wal kilaafan tanaafuu eeggadhu siin jenna sigalee eeggadhu siin jenna maaliif dubbiin gartee hedduu harkaan firraa baasuu tanaa yeroo hedduu ulamaa'iin irraa dubbatte kitaaba risaalaa xiqqaa tokkoon na bira jira risaalaa xiqqoo takka risaalaa san irratti risaalaa san akkumaan dubbisetti akkumaan dubbisetti risaalaan san waan hamtuu warri gartee harkaan firraa baasu maayyii irratti gartee haadha mana isaatii hojii rafuu kan dandeenye qaamni isaa akka saalaa akka damage ta'u faayida takka akka hin qabne booda irratti dubbii san duuba gartee kitaaba san dubbisee gaaf tokko intalti takka gartee ameerikaa irraa natti himte gurbaa heerumte istifsaala gartee facaasuun hin barbaachisu gurbaa heerumte gurbaan umrii isaa amata afurtamii sigalee bikkisiin irraa baaftee biyya arabaati sigalu jira amata meeqa guutuu umrii isaa harkaan firraa baasa Gizee faatee bira dhaqee ma'assalaama waa takka hin danda'u. Haakima geessitee namni kun doktoroonninis amata dheeraa agartee nama harkaan firraa baasutti fayyadamu. Tanaafuu wanta godhuu hin dandeenyu ma'assalaama akkasitti gartee firraa gaggeessine. Duba gartee wanni ulamaa'een jette rakkoo gartee wanni kun namarra fidu risaalaa san irratti maa bii kifaayaa yeroo biraa irraa dubbachuu dandeenya. Kaan gartee mazyi mazgi namni gartee soomana odoo qabu waa fakkaru soomana odoo qabu janjanaa eegalu janjanaan bar ni jirti beek warri gartee guyyaa waa janajjanu soomana odoo qabu bishaan irraa baha soomana kee adaba irraa godhi ati soomana kee adaba irraa godhi dhageessaa imma dubbii dhiisi dubbii dhiisi dubbii dhiisi tanaafuu wayita soomana qabdu magaalaa waa janajjantu dhaabi stoopi godhi stoopi godhi dhiisi waa janajjanuu dhiisi lannahuu baatiin baatii araaramaati Guyyaa keessa waa jena jenta waraanni gartee dhabamu qaba amma waraanni gartee kaambii waraanaa cufamu qabdi kaambii waraanaa tamtu cufamuu qaba kaambii tiktok tiktok gubbumarraa silaa'oo shubbisanii miseenjera watsaappii kaambii waraanaa ta cufamuu qabdu sii galee ofi gaa imoo ofi heddu kaambii waraanaa sadeen tun toora sadii moo afuri ati tidai cufamuu qabdi gaa abbaa warri cufee jalaa bee kaambii waraanaati kaambii waraanaa cufe kaambii waraanaa cufe tanaafuu warri gartee waan jaalu lamaayin waidaa kharaja almaniyyu shahwatan maniyyiin gartee yoo shahwaan fedhinnaan kan raaba'u taate ammaa loo fakkara fa'amnaa yaadee immoo odoo yaaduu odoo yaaduu yoo irraa bahe jaan ulamaa'ii waan jetteen sitti himu jira dhageeffadhu odoo yaaduu yoo irraa bahe soomanni isaan baduu jaan yoo odoo faateen haasa'uu irraa bahe hoo sii beeka adaba godhe kanaafuu san akkasii waan hafee ta gartee ah, dhunguu fi ah, soomana keessa dhiiga firraa fuudhu dhiiga gartee laaboraatooriif dhiiga sirraa fuudhu amma dhiiga namaaf kennu gala ganarraa dubbanna insha allah ganarraa dubbanna yoo rabbi je'e Mm, ammallee gartee kuullachuu eh, funyaanitti waa gad naquu gurratti naqachuu gizee gartee soomana keessa dhukkubni eh, si dhukkube gurri yoo si dhukkube dawaa finneeyta iji yoo ijattoo dawaa dhabii dhabbitaa jaansa finneeyta ka funyaaniitti neeyta kun akkami soomanni ni badaa soomana keessa qaama dhiqachuu hoo warra nama dhorkuu jiraa bee si galee kana kana gartee suwaaka qabi maali qabi warri beeta suufi namatti hin dhiisan bo saa booda qaama dhiqachuun dhorka siin jaan saa booda asrii booda shawaakkachuu dhorka shawaakni dhorka siin jaan Dubbisa hin dhageenye isin. Mee warri shawaa kaa fi qaama dhiqachuun dhoorkaa dhaga'e mee ol darbaa. Warri gartee shawaa kaa fi qaama dhiqachuun dhoorkaa warra jiru gartee. Itti dhufna saniis tanaafuu duuba gartee waan cufaa ahkaamaa baradhu. Ahkaama baradhu. Ahkaama gizee kana barattee egaa hedduu gaariidha jechuudha. Tanaafuu duuba gartee alqublatu lisaa'in fi ramadaan jaartii soomana keessa dhungachuun akkamii ni danda'amaayii ka jedhu. Amma kana asumatti dhaabna muumma gariin itti fufi ja'a sanii fi yoo rabbi je'e boruu ahkaama hangaa hafe irraa dubbannaa bi'iznillaa yoo rabbi je'e jazaakumullaa kheer jazaa rabbi umrii isin haa dheereysu warri gartee walloo gama duubaatiinis ajaa'ibatti gartee gargaaru jirtan obboleeyyan keenya ka walloo warri gargaaru jirtan galatoomaa isiniin jennaa irra deddeebinee malee baarakallaa fiikum rabbi umrii isin haa dheereessu inshaallah bor walitti deebinaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu haa boru jimmata Boru jimmata hayyee boru yoo gaaffiif deebii goone moo moo gartee darsuma tana oofna garuu gaaffiif deebii dhiifnee darsuma oofna boru darsuma darsiin war soomanaa tana malee gaafii faaxee jaarsumaa fi jaartii gaafatti wanni goonuufis amma gartee akaama qaraana amma akaama qaraana hin dandeenyu dubbii gartee jaarsaa jaartii stop stop goonee jirra hin dandeenyu yaa'ii akka siyyara keenya walii gallee boru yoo rabbi jee darsuma teenya gartee itti fufnaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nageetti